Bon, mir proposéieren dann unzefänken. A mir begréissen Iech op eiser éischter Pressekonferenz nom National Virstand, déi éischt vun dësem Joer. An ech profitéieren dann awer och nach eng Kéier fir Iech alles Gudds am neie Joer ze wënschen, fir déi wou ech nach net gesinn hunn. A villmools Merci fir Är zahlreich Kommen op eiser Pressekonferenz. Et ass dann net nëmmen déi éischt Pressekonferenz vum National Virstand vum neie Joer, mee et ass och Meng éischt Pressekonferenz als Presidentin vum OGBL am Kader vum Nationalvirstand an eis éischt Pressekonferenz vun der neier Geschäftsféierung a vum neien Nationalvirstand. Dir wësst, datt den Nationalvirstand dat iewescht Organ vum OGBL ass. Deen ass um Kongress de 6 Dezember gewielt ginn, deen neie Nationalvirstand, dee war haut dann Déi éischte Kéier nom Kongress, loosse mer mol soen, no der Constituante vun deem neie Comité national zesummen an huet seng Aarbechten opgeholl. A mir hunn, mir ware ganz erfreet de Moien ze gesinn, datt mer e volle Sall haten. Et war e gutt besichtenen Nationalvirstand an dann huet een esou am Sall, wann een esou am Sall gekuckt huet, vill nei Gesiiter gesinn. Dat heescht, mir hunn eng Rei Leit dobäi, déi nach net dra waren, eng Rei Leit, déi schonn militant waren, awer nach net Member am nationale Virstand, an natierlech awer och nach ëmmer eng Rei Leit dobäi, déi scho laang dobäi waren, esou dass mer ganz zouversichtlech sinn, dass mir als nei Ekipp déi Aarbecht elo kënnen ophuelen an esou gutt wéi méiglech eis engagéieren an der Vertriedung vun den Interesse vun de schaffende Leit an hire Famillen hei zu Lëtzebuerg. Mir hunn Dann net nëmmen nei Leit am nationale Virstand, mee mir hunn och dann zum Deel nei Leit hei vir op eisem Virstandsdësch. An dat hutt Der dann och matkritt, fir déi, déi de Kongress vum OGBL suivéiert hunn, Mir hu mol fir d'éischt eng nei Présidence an dozou gehéiert och traditionell am OGBL zwee Vizepresidenten. An ech muss dann direkt awer leider deen ee Vizepresident vun dem OGBL entschëllegen, dat ass de Serge Schimmow, Dir kennt hien, hie war scho Vizepresident vum OGBL an der leschter Mandatsperiod an hien ass nach eng Kéier Vizepresident ginn. Hie konnt awer de Mëtte leider net dobäi sinn. Traditionell waren d'Vizepresidenten effektiv och net op eiser Pressekonferenz dobäi an dofir hat en sech deen Termin elo net notéiert. An deen zweete Vizepresident ass en neie Vizepresident, awer och keen onbekannten Gesiit, dat ass de Patrick Ourt, ganz lénks vu mir, ganz aussen. De Patrick ass President vun der Delegatioun vum Cactus. Hien ass och villen heibannen keen onbekanntent Gesiit an ass och momentan an der Ëffentlechkeet, a mir kommen nach drop zréck, mat hirem leider Konflikt an de Verhandlunge vum Kollektivvertrag, an deem se sech befannen. Mir si frou, datt de Patrick elo d'Vice-Présidence vum OGBL mat assuméiert. An dann hu mer eng zum Deel nei Geschäftsféierung. Ech hunn et gesot, ech fänken dann elo mol awer ganz riets baussen u, mee dat ass elo keen neit Gesiit, zwar nach e ganz jonkt Gesiit, mee awer keen neit, de Carlos Pereira. Dee kennt Der, brauch ech Iech net virzestellen. Beim Carlos seng Missiounen hunn u sech net wesentlech geännert an der Geschäftsféierung. Ech ginn net op all Detail an, also just dozou, mir hunn och haut am Laf vun eiser Sitzung Dat wat mer den Organigramm vun eiser Geschäftsféierung, deen hu mer och haut decidéiert. Dat géif awer elo ze laang ginn, wann ech do op all Detail aginn. Mir wäerten awer eng Versioun op den Internet setzen spéider, da kënnt Der nokucken, wee fir wat zoustänneg ass. Mir mussen eis jo e bëssen esou d'Attributiounen opdeelen ënnert eis, d'Aufgabeberäicher vun deem, wat fir eng Geschäftsféierung uläit, ënnert eis opdeelen. An an deem Kader kann ech just soen, dass de Carlos weiderhin zoustänneg ass fir de Volet Sécurité sociale an d'ganz Relatiounen, déi do bestinn. An do wäert hee weider dee Rôle assuméieren, deen hie bis elo gemeet huet, an dat ass och gutt esou, do si mer och frou driwwer. Da kënnt weider, wann ech da vun do weiderfueren, en neit Gesiit, net nei am OGBL, awer nei an der Geschäftsféierung, d'Michèle Cloos. D'Michèle Cloos huet zwee Beruffssyndikater ënnert sech, dat ass d'Aviation civile an Service Energie, an dass an der Geschäftsféierung, fir et an engem Wuert elo ze soen, haaptsächlech zoustänneg fir d'Formation syndicale. Dann kënnt d'Véronique Eische, wat Der och scho kennt. D'Véronique, keen hat gesinn, d'Véronique ass dann och eent vun deene, wat dobäi bliwwen ass a wat weiderhi seng, säi Rôle assuméiert an der Vertriedung vum OGBL op europäeschen an op internationalem Plang, mat allem wat dat beinhalt, mat der Vertriedung am Europäesche Gewerkschaftsbond a mat dem Dialogue interprofessionnel international an alles wat dozou gehéiert. An dat huet Wernicke scho gemaat, e kennt et an deem Kontext a mécht dat weiderhin. Dann nieft mer ass de Jean-Luc de Matteis, deen Der och scho kennt. Hien ass, pardon, beim Véronique hat ech vergiess ze soen, hatt ass natierlech och nach ëmmer zoustänneg fir d'Syndikat Service Financier, wou ee vun eise Beruffssyndikater ass. De Jean-Luc huet vun de Syndikater och nach weiderhin de Bau, och do kennt Der hien. Ech man elo kuerz de Bau, do ass awer och, dat ass och e laangen Numm, Vum Syndikat. Mee Dir wësst, wat gemengt ass. An de Jean-Luc ass an der Geschäftsféierung zoustänneg fir d'Relation collective de travail, dat heescht alles, wat do zu de kollektive Verhandlungen an eiser tarifpoliteschen Aufgabe gehéiert. Hie koordinéiert och déi verschidde Beruffssyndikater, huet do Zoustännegkeet fir déi ganz Voleten do ass. Awer da kommen nach eng ganz Rei Saachen dobäi. Mee wéi gesot, d'Zäit net an d'Plaz, meng ech, net fir haut hei eng Job Description ze maachen. Jo, ech selwer sinn als Presidentin zoustänneg fir alles dat, wou d'Presidentin muss zoustänneg sinn. Och dat wäert Der da scho kennen oder nach gewuer ginn am Laf vun de Joren. Also ech iwwerhuelen do dat, wat wat meng Virgänger och gemeet hunn an hiren, ënnert hire Présidencen, dann de Frédéric Kreyer, deen Der awer och, deen och schonn an der Geschäftsféierung war, deen Der och schonn zum Deel kannt hutt, hien huet an de Beruffssyndikat, ass hien am Syndikat ACW zoustänneg, Erzéiung a Wëssenschaft, an de Frédéric ass da méi an der Geschäftsféierung méi fir den individuellen Droit du travailsfroen zoustänneg an huet domadder awer natierlech och seng Roll a seng Responsabilité hiérarchique an der, an deem wat mer d'Tarifabteilung nennen, dat heescht an der Koordinatioun vun de Beruffssyndikater ze spillen. An hien huet dann och do all déi Lienen, déi wat déi individuell Aarbechtsrelatiounen uginn, huet hien do seng Verantwortung. Dann de Stefano. De Stefano Araujo ass dann och en neie Member an eiser Geschäftsféierung. Hien ass zwar och scho méi laang am OGBL beschäftegt, hien huet ënnert sech d'Syndikater, ech muss dee kuerzen Numm soen, gell, mir nennen et Chimi, mee wann een elo wéilt ganz ausschwätzen, da brauch mer eng Véirelstonn, Bois, Kautschuk, Verre textile, dann Plastik an esou weider, Ciment, Ceramik, Pabeier, et geet weider. An dat zweet Syndikat, wou hien dann och elo mat zoustänneg ass, ass d'Siderurgie. An de Stefano ass an der Geschäftsféierung zoustänneg fir d'Industriepolitik dann logescherweis vum OGBL a fir de ganze Volet Emploi. Voilà, ech hu gemengt, dat muss awer sinn. Déi Zäit muss mer eis huelen, fir vläicht déi nei Ekipp kuerz virzestellen. Dir gesitt, mir sinn dann elo nei, zum Deel nei, zum Deel schonn wéi et war, opgestallt a mir si motivéiert. Mir hu vill Aarbecht virun eis. Mir hu vill Sujeten de Moien diskutéiert a mir paken d'Joer elo un mat eisen Haaptprioritéiten, op déi ech haut da kuerz wëll agoen. Mir hunn e bëssen, maache mer ëmmer esou e Witz, jo d'Sitzungen daueren elo manner laang an esou, dat wäert elo och, d'Pressekonferenz dauert manner laang. Mee t'ass guer net wouer, ech wannen ee Chauffer, well t'gëtt awer genau esou vill ze soen an natierlech stellt sech dann eraus, dass dat alles net, dass dat alles esou ass. Jo, da maa mer aus. Nee, mir probéieren, also ech probéiere wierklech op déi Haaptpunkten anzegoen. Mir hunn eis an eiser Introduktioun, an dat spueren ech eis elo hei, mee do hu mer en Haap-, also e klengen Deel, Sou intern Aarbechtsmethod diskutéiert, wéi gi mer vir, wéi schaffe mer als nationale Virstand, wat sinn wat sinn d'Prioritéiten a wou a wéi eng Richtung gi mer hin. An dat ass einfach well nei Leit dobäi sinn. Enke kuerz erklären, wat sinn d'Missioune vun engem nationale Virstand, wou, ech muss oppassen net ze schnell ze schwätzen, mee dat do ass dee Volet interne wou mer eis einfach. gutt organiséiert hunn a gekuckt hunn, dass mer do e Wee fanne fir, fir, an dat ass ee vun de Schlagwierder vun eiser Ekipp och elo, an ech mengen, dat kennt Der, well dat soen ech och op alle Plazen, an dozou stinn ech an dofir stinn ech a meng Virgänger och, fir kënnen déi gutt Aarbecht, déi den OGBL an all deene Jore virdru geleescht huet, och weiderzeféieren. Ech mengen, dat ass elo mol ee ganz wichtegen Aspekt. Mir versichen déi Kontinuitéit ze bewahren. Mir stinn do, egal ween d'Käpp sinn, eigentlech an enger Direktioun, ech soen esou, well dat no baussen d'Wuert ass, obwuel dat net dat ass, wat mir hei gebrauchen, an enger Féierung vun der gréisster Gewerkschaft am Land sti mer fir déi selwecht Wäerter. An dat ass dat Wichtegst, mengen ech, onofhängeg vun de Leit, déi dat, déi et dann duerstellen. Mir versichen déi Kontinuitéit an déi Linn an eise politeschen Prioritéiten, an eise Wäerter weiderzeféieren, wéi et bis elo gemeet ginn ass, an dorunner schaffe mer. Natierlech verännert sech dann awer Verschiddenes, mee dat ass da méi an der Form an net um Fong. An dat wäert Der dann haut scho gesinn. Dat heescht, mir wäerten och versichen, eis Pressekonferenz elo zu e puer Leit hei ze féieren. Dat heescht, ech maachen elo kee Monolog, mee mir hunn jee no Aufgabeberäich eis eeben elo déi verschidde Sujeten opgedeelt. sou dass mer herno enker mussen all d'Microe régelen, also een, zwee, dräi Mol, véier Mol, kucke mer, an dann sidd Der schonn no vir gewarnt. Zu deenen, zu der politescher Introductioun an Situatioun, an där eist Land sech befënnt a wou mir als OGBL eis Haaptakzenter gesinn, mengen ech, dass eng, ee vun eisen Haaptaarbechtsachsen Ëmmer war an nach ëmmer ass an och ëmmer wäert sinn de Kampf géint d'Inegalitéiten. An dat hutt Der och scho matkritt an eisem Programm, an eiser Programmatik, an eiser Resolutioun um Kongress an an deene leschten Deeg a Wochen, dass dat verstärkt och wäert eng vun eise Prioritéite sinn. Mir sinn an enger Situatioun, wou dat och noutwendeg ass, wou mer nei Erausfuerderungen hu politescher Natur a wou mer ëmmer mussen erëm drun erënneren, dass egal wat elo politesch decidéiert gëtt, dass deen éischten Aspekt muss dee sinn, dass mer fir sozial Gerechtegkeet hei zu Lëtzebuerg musse suergen an och verschidden Inegalitéiten, déi scho bestinn, mussen aus der Welt schafen. Dass e Sujet wat zur Zäit relativ vill mediatiséiert gëtt, an dat och gutt esou ass, dat läit jo och zum Deel un eis, well mir et och ëmmer no vir bréngen a mir stinn och dozou, an dat ass e ganz wichtegt Thema, dass dat net vergiess gëtt an dass jiddereen och dovunner schwätzt. An elo och ganz aktuell si mer an engem Kontext, wou ëmmer kuerz virum Weltwirtschaftsforum zu Davos gëtt jo da vill driwwer geschwat, wou geet et hi mat der Weltwirtschaft, an dat kënnt jo och alljärlech Dacks koum eraus, mat hire Constaten a Revendicatiounen, an do konnt een dann elo kierzlech liesen, an dat huet eis dann besonnesch gefreet, dass d'Oxfam och, si huet eng Haaptfuerderung ënnert dem Schlagwuert feministescht Weltwirtschaftssystem ze fuerderen. Si stelle fest, leider an ëmmer erëm an weiderhin, dass d'Ongläichheeten an der Welt weider klammen, dass d'Verdeelung vum Besëtz weider an eng Richtung geet, dass d'Konzentratioun vum Besëtz ëmmer méi zouhëlt an datt déi Milliardärselitte sech eigentlech ëmmer méi zouspëtzt. An dat ass eng Ongerechtegkeet. Mir hunn eng ongläich Verdeelung an der ganzer Welt. An d'Oxfam huet dann an hirer Stellungnam ebe festgestallt, datt déi meescht vun deenen ultra-ultra-superräiche Männer sinn an datt dann dozou kënnt, datt och wann also d'Ëmverdeelung ongerecht ass, dass se och nach zwëschent de Geschlechter ongerecht ass. An duerfir wëlle mer och besonnesch en Accent drop leeën, dass ganz vill Fraen och an der Welt insgesamt an enger prekärer Situatioun sech erëmfannen an et oft esou ass, dass si déi Aufgaben an der Gesellschaft iwwerhuelen, déi dann oft guer net bezuelt sinn, wéi den Haushalt an d'Kannererzéiung an d'Botzen an déi ganz Aarbecht ronderëm dat sech këmmeren an d'Care-Aarbecht, wéi een et nennt, oder respektiv wa se an enger bezuelter Tätegkeet noginn, dann ganz schlecht bezuelt sinn an ënnerbezuelt sinn, obwuel si am Fong de verstoppene Motor vun der Wirtschaft sinn an dozou bäidroen, dass och eng Ekonomie sech ëmmer besser kann entwéckelen. D'Oxfam, an dann halen ech op mat deem Deel, mee et ass awer interessant ze liesen, déi hëlt als Beispill, also ee Beispill fir ze weisen, wéi et ka goen, also wéi d'Schiflag ka leien, Afrika, wou si so, wou si eis dann Zuelen nennen, déi rëm erschreckend sinn, wou si soen, déi 22 räichste Männer an Afrika, déi besëtze méi wéi alleguerten déi afrikanesch Fraen zesummen. An dat ass krass an dat schockéiert ëmmer erëm, wann een esou Zuelen héiert. Mir hu jo alljärlech déi Zuelen, déi dann vläicht net do elo reng op geschlechterspezifesch sinn, mee op d'Ëmverdeelung vum Besëtz op der Welt. An dann ass dat esou, dass ee vläicht unhëlt, jo dat ass an der Welt op anere Plaze vill méi schlëmm an esou, mee wat leider fir d'Welt gëllt, gëllt dann och vläicht net esou krass an an Extreme, mee zum Deel och fir eist Land. A mir hunn och hei nach ëmmer en Taux de pauvreté, dee klëmmt. Dat hu mer och schonn oft a laang diskutéiert an ervirgehuewen. Mir hunn hei och nach ëmmer Ongläichheeten, déi klammen. Mir sinn och am Verglach zu den europäesche Länner net méi grad Musterschüler, wann een Elo eleng de Gini-Koeffizient, dat ass eppes, wat oft genannt gëtt, mee dat ass en unerkannten Indicateur, fir d'Ongläichheeten an de Revenuen ze moossen. Wann een deen eleng hëlt, do ware mir jorelaang viru, also mat virbäi an no de skandinavesch Länner, an elo komme mer bal un amerikanesch Verhältnisser erun, an do si mer, do si mer ënnerduerchschnittlech am europäesche Verglach, an dat ass awer skandaléis fir e räicht Land wéi Lëtzebuerg an deem mer eis befannen. Déi Working Poor klammen, dat wësst Der, dat kennt Der alles, dat mir sinn do an enger Situatioun, wou d'Schéier ëmmer weider ausernee geet a wou et am Fong an déi falsch Richtung geet. A wann een dann de Seuil de pauvreté hëlt an kuckt, ewéi, also do si verschidde Kategorien zu Lëtzebuerg, wou Leit méi nach betraff wéi anerer. An da stellt sech ëmmer erëm erschreckend fest, dass dat op der enger Säit déi jonk Leit sinn, dat wësse mer och, déi a prekären Aarbechtsverhältnisser sinn, déi CDD u CDD hunn an esou weider, déi sech näischt reell kënnen opbauen, déi dann also do an onsécheren Situatiounen liewen. Dann hu mer natierlech och eng Altersaarmut, déi och zougeholl huet. Mee wat een awer kann erfreesch rächen, dat sinn oft D'Famille mat Kanner, wou mer ganz schlecht Tauxen hunn. An d'Famille mat Kanner an d'Monoparentoen, och dat ass Iech bekannt, wou mer ganz héije Risque de pauvreté hunn hei zu Lëtzebuerg, wou mer wierklech en héije Prozentsaz hu vu Kanner, déi an enger monoparental Situatioun grouss ginn, déi wierklech eng Privation matérielle hunn, déi net genuch hunn, deene wierklech materiell eppes, also et un eppes feelt, fir kënnen hei zu Lëtzebuerg dezent ze liewen. An de Fait, an dat hu mer e bëssen de Moien och ervirgestrach, de Fait, dass do oft Famillen awer mat Kanner oder monoparental speziell betraff sinn, dat läit dann natierlech un enger ongläicher Verdeelung an dat läit awer och un engem Punkt, dee mer awer wëllen net vergiessen, an mir hunn dee schonn oft gesot, Dat kennt Der, a mir kommen ëmmer erëm domadder. Mee mir mussen esou laang domadder kommen, bis de Problem aus der Welt geschaf ass, an dat ass de Verloscht um Wäert vun de Prestations familiales. An et ass am Fong och do traureg ze gesinn a skandaléis, dass mer, obwuel dee Wäert stänneg weider erofgaangen ass a verluer, also u Wäert verluer huet, an obwuel mer an enger Situatioun sinn, wou de Risque de pauvreté eropgeet bei de Familljen, dass dann awer net, genuch politesche Wëllen do ass, fir déi Situatioun séier ze rétabléieren. Ech maachen e klenge Bléck no hannen, Mir hunn 2014 den Accord zwëschent de Gewerkschaften an der Regierung ënnerschriwwen, dass eppes muss um Kannergeld passéieren. D'Kannergeld, wat zënter 2006 kontinuéierleche Wäert verluer huet zënter der Desindexéierung. Mir hunn do ëmmer Rechnungen, wou mer vu ronn 20 Prozent schwätzen. Mir sinn haut driwwer u Wäert, dee verluer ginn ass bei dem Kannergeld. 2015 koum nach eng Kéier e Reform, wou de Montant fir d'Kanner erofgaangen ass, fir déi Kanner, déi no der Reform op d'Welt komm sinn. An dat ka jo net esou weider an déi selwecht Richtung goen. An dann hu mer schlussendlech 2014 deen Accord mat der Regierung, wou dat, wou dat, kontraktuell festgehale ginn ass, dass eng Adaptatioun muss komme vun de Prestations familiales, an dass bis haut nach ëmmer net geschitt. A mir soen dat elo fir d'x-te Kéier, mee mir halen net op et ze soen, wéi gesot, mir brauchen do eng Upassung vum Wäert vun dem Kannergeld. Elo ass am Regierungsprogramm eng Intentioun do drageschriwwen, dass virum Enn vun der Mandatsperiod vun der Regierung d'Kannergeld erëm indexéiert gëtt, mee et geet net duer, éischtens ass et ze spéit an et geet och net duer, dass et se just indexéiert gëtt. An ech maachen awer do nach enke waarmen Rappell, dass mer do, dass do nach d'Regierung an der Bréngschold ass an d'Familljeministesch, fuerdere mer nach enke op, deen Dossier do opzemaachen an eppes séier ze ënnerhuelen. Wa mer vun de Famillje schwätzen, da sinn et natierlech oft d'Fraen an d'Mammen, déi un éischter Stell betraff sinn, a mir wäerten dann och spéiderhi nach drop zeréckkommen, wou den OGBL dëst Joer am Kontext vun dem Botzsecteur, fir et spezifesch ze nennen, wäert eng Rei, also wäert Aktiounen geplangt hunn, fir och do op d'Konditioune vun den awer zum allergréisst, aller, aller, allergréissten Deel Fraen, déi an deem Secteur beschäftegt sinn, opmierksam ze maachen a fir deen déi Aarbecht, déi een oft net gesäit, déi oft onsiichtbar an net unerkannt ass, och mol eng Kéier no vir ze bréngen. Och dat sinn alles Punkten, déi mer de Moien diskutéiert hunn. Dat heescht, Wa mer soen, eng Lutte géint d'Inegalitéite sinn eng vun de Prioritéite vum OGBL, da kann een dat op ganz, ganz ville Punkte maachen. Dat kann een natierlech, un éischter Stell ass et logesch, datt een et op de Revenuë mécht, mee mir si jo net just do fir gutt Paien ze streiden, mee et kann een et awer och op de Familljeleeschtungen an de Sozialleeschtungen maachen, och do streide mer weiderhin dofir. An da kann een et op engem brandaktuellen Thema maachen, an dat ass de Logement. Mir hunn de Moien decidéiert, dass mer elo net wëllen nach eng Kéier eis intensiv mam Logement beschäftegen, well Dir kennt eis Positiounen. Mir sinn, mir hunn do vill schonn drop geschafft, mir hunn eng ganz Dokumentatioun erausginn, mir hate scho Pressekonferenze just zu deem Sujet, mir hunn eng ganz Rei Fuerderungen. Mee op jidde Fall ass et esou, dass Wunne muss, ass en, ass e Grondmënscherecht a mir mussen erëm och an eiser Situatioun hei zu Lëtzebuerg dofir suergen, dass jidderee sech eng Wunneng ka leeschten. Och dat gehéiert, och dat gehéiert zu enger Fro vu Gerechtegkeet an Equitéit an der Gesellschaft. A mir sinn do, mir hu vill geschriwwen a gesot schonn dozou, mee et ass nach net ganz vill politesch geschitt am Moment. Mir hu geschwat vun enger Fuerderung, den Impôt foncier progressiv ze gestalten an unzepassen. Mir hunn ëmmer erëm gesot, an dat ass ee vun eise wichtige Punkten op deem Sujet Logement, Et muss eppes ënnerholl ginn. Et muss eppes och politesch ënnerholl gi géint déi Spekulatioun, déi hei zu Lëtzebuerg mam Buedem a mam Terrain bedriwwe gëtt. Dat ass ee vun den Haaptverursaacher vun dem Noutstand Wunnen. Mir hunn do Mesurë proposéiert. Mir sinn do bereet ze diskutéieren a weider eis anzesetzen. Op där anerer Säit muss natierlech eppes un der Offer passéieren, de soziale Wunnengsbau an De Logement à prix modéré muss ausgebaut ginn. Mir brauche méi Offer do. Do muss eppes um Mietrecht geschéien, dat hu mer och scho gesot. Eppes un der Decklung vun de Loyerspräisser an esou weider an esou virun. Ech gi wéi gesot hei aus Zäitgrënn net méi op all Punkt vum Thema Logement, eis Pressekonferenz ass net zum Logement, mee ech wëll awer drun erënneren, dat do ass dat, Dat do wäert ee vun den Top-Theeme si fir den OGBL. Dat do ass eppes, wat wäert eis sécher d'ganzt Joer 2020 beschäftegen. Mir loossen do net labber. Mir wäerten do weider agéieren, all Forme vun Aktiounen envisagéieren, diskutéieren a mir wäerten de politeschen Drock do erhéijen am Theema Logement, dass eppes passéiert. E bësse méi Intensiv hu mer eis dann beschäftegt, an dat ass och eng Fro vu Gläichheet an der Gesellschaft, mat de Steieren. Elo ass och scho vill gesot ginn. Mir hunn eng annoncéiert Steierreform, déi soll kommen. Mir wëssen net genee, wou et soll higoen. Mir wëssen dat, wat an der Press gesot gëtt vu Regierungssäit. respektiv dat, wat am Regierungsprogramm steet, wat d'Steierreform ugeet. Mee fir eis ass et ganz kloer, Et muss eng Steierreform geschéien, déi endlech Steiergerechtegkeet hierstellt hei zu Lëtzebuerg. Eppes anescht geet net mam OGBL. An do wäerte mir dohannert bleiwen an eis asetzen an erkämpfen, dass mer an enger Steierpolitik hei zu Lëtzebuerg eng Gerechtegkeet kënnen hierschäffen, well och Steierpolitik ass en Instrument fir Sozialpolitik ze maachen a fir sozial Gerechtegkeeten ze schafen, respektiv sozial Ongerechtegkeeten aus der Welt ze schafen. An eis Steier, eis haut, eis Steierfiskalitéit zu Lëtzebuerg ass net eng déi dat dote mécht a mir sinn der Meenung, datt do vill ka passéiere fir méi Gerechtegkeet ze schafen. Dat kann op ville Punkte passéieren, och do hu mer scho vill driwwer geschwat a geschriwwen, mee wat emol op där enger Säit d'Besteierung vun de Personnes physiques ubelaangt, mengen ech, dass et een Dauerbrenner fir eis ëmmer nach d'Upassung vum Steierbarème un d'Inflatioun ass. Ouni d'Upassung un d'Inflatioun verléiere mer do stänneg u Wäert oder u Moyen fir d'Ménagen. An dat ass eppes, wat ganz wichteg ass an ee vun eisen éiwege Fuerderunge wäert sinn a bleiwen, an doru hale mer fest, wann elo eng Steierreform gemeet gëtt, da muss dat doten thematiséiert ginn, Mir brauchen eng Upassung un d'Inflatioun. Weider brauche mer eng Entlaaschtung vun den ënneschten a mëttlere Revenuen. Och dat ass Iech elo näischt Neies, mä mir halen do dorobber. Et muss eppes do passéieren. Mir hunn eng ongerecht Verdeelung an eisem aktuelle Steiersystem an do ka muss een och higoe bis zu den ieweschten Tranchen, déi musse vläicht méi besteiert ginn oder Tranchen dobäi kommen, fir datt déi grouss Revenue méi besteiert ginn an déi kleng Revenuen manner besteiert ginn. Mir hunn haut eng Situatioun, wou de Mindestlounempfänger nach ëmmer Steiere muss bezuelen. Och dat ass eng Fuerderung vun eiser Säit, fir ze soen, dat muss steierfrei ginn. Dat heescht, déi éischt Tranche muss méi spéit ugesat ginn. Den Impôt foncier, ech hunn et genannt, och dat ass eng Mesure, wou ee kann Steiergerechtegkeet schafen. Den Impôt foncier, wa mer do géifen eng Progressivitéit erakréien, dann hätte mer och d'Méiglechkeet, dann op deenen, op deem grousse Besëtz, loosse mer emol esou soen, fir et net hei mussen an iergendenger Zomm festzemaachen, do Recetten eranzekréien. Mir brauchen natierlech steierlech Recetten, do si mer d'accord, mä datt mer do Recetten erakréien, a mat deene Recettë kënne mer jo dann och eppes maachen an dem Wunnengsnoutstand a mir kënnen dofir suergen, datt mer méi soziale Wunnengsbau hunn oder datt mer besser Hëllefen hunn op den ekologesche Wunnen an op den ekologesche Mesuren, déi een am Wunnengsbau oder an der Renovatioun ka maachen. D'Monoparentoe mussen entlaascht ginn, dat hunn ech gesot. Mir brauchen, also de fin mot ass einfach, wa mer elo, et gëtt elo vill geschwat iwwer déi Individualiséierung, wou et soll higoen an der Steierreform, alles wat muss passéieren ass, et däerf net zu weider Belaaschtunge fir d'Menagë kommen, et däerf net zu weider Verschlechterunge vum Steiersystem kommen, au contraire, mir brauchen eng. méi gerecht Steierpolitik. Dat selwecht gëllt dann, an dann maan ech kuerz, ech mierken, datt ech awer scho rëm vill ze laang schwätzen, iwwer fir d'Kapitalbesteierung. Och do, wësst Der, si mer, si mer an enger Situatioun, déi net méi gesond ass. Mir hunn awer nach ëmmer eng Besteierung op de, op dem Salaire, déi ronn dräimol méi héich ass wéi d'Besteierung op dem Revenu vum Kapital. fir gläich Revenu, an do gëtt et keng Erklärung dofir, an dat ass och net richteg, an dat kann net esou weidergoen. Mir hunn dat gesot, d'Stock Options, d'Dividenden, d'Varangen, alles dat muss seriö besteiert ginn, an et ka jo net sinn, datt mer do aner Konditiounen hu wéi fir d'Personne physiquen. Dat lescht Thema ass an der Steierfro ass d'Fro vun der Betribsbesteierung. Och do ass elo scho ganz vill driwwer geschwat ginn. Wat mer emol de Moien esou festgehalen hunn, dat ass, wat traureg ass oder wat schlëmm ass ze soen, dat ass, datt mer nach ëmmer keng Transparenz hunn an der Betribsbesteierung. Dat ass iergendzwou eng grouss Black Box. Mir wëssen net, wéi eng Betriber bezuele Steieren, Wéi vill Betriber bezuelen wéi vill Steieren? Och dat kann net esou weidergoen. Elo mengen ech, dass dat Wichtegst fir eis ze soen ass, dass et an eisen Aen net akzeptabel ass, dass d'Betribsbesteuerung eng weider Kéier gesenkt gëtt. Wann eppes misst passéieren, da wier et éischter an déi aner Richtung, wéi elo weider nach d'Betribsbesteuerung ze senken. Mir brauchen eng differenzéiert Analys. Mir sinn an engem Kontext, wou d'Betribswelt Vill ännert, och dat wësst Der an hu mer schonn oft gesot. Mir sti viru groussen Challengen, esouwuel sozialer Natur ewéi ekologesch, ewéi d'Digitaliséierung, wou ganz vill Changementer fir d'Betribswelt wäert mat sech bréngen. An dofir brauche mer eng differenziéiert Analys, fir kënnen eng seriö Betribsbesteierung ze diskutéieren. An der Fro vun der Steierpolitik, an déi Diskussioun ass e leschte wichtege Punkt, d'Frontalieren. Gutt, dat ass eben esou. Mir hunn oft nach eng Politik, déi gemeet gëtt, wou de Frontalieren net un éischter Stell u se geduet gëtt, fir et elo mol léif auszedrécken, a wou se heiansdo nach diskriminéiert sinn. An duerfir däerfe mer dat net vergiessen, deen Aspekt, a mir wäerten och do dohannert bleiwen, dass an allen Diskussiounen ëm d'Steierreform et net däerf zu weidere Diskriminatiounen fir déi iwwer 200.000 Leit kommen, déi all Dag hiert d'Land verloossen, fir op Lëtzebuerg schaffe mussen ze kommen. An duerfir ass dat och fir eis, dat zitt sech souwisou duerch all d'Sujete, mee eng vun de Grand Tenoren, an dat wäert net vergiess ginn. Voilà, a fir dat alles seriö kënnen ze diskutéieren, fuerdere mer nach eng Kéier d'Regierung op, dass mir an all den Diskussioune mat abezu ginn. Mir maachen dat a mir halen och doru fest a mir wäerten dat och elo concertéiert maachen a mir wäerten eis do Gehéier verschafen. Mee mir erënneren awer dodrun, de Minister Gramegna plus d'Vertrieder aus der Regierung, déi sech ëm d'Steierreform, mat der Steierreform befaassen, Geet net ouni den OGBL. Mir wëlle mat un den Diskussiounen mat deelhuelen a mir muss op déi berechtegt Fuerderung vun de schaffende Leit gelauschtert ginn a vun de Pensionéierten natierlech. Dat ass e bëssen dat, wat mer am Moment zu de Steieren ze soen hunn. Dat ass sécherlech och ee vun den Top-Themen, den Aktualitéitsthemen, wou, mee ech mengen, dat ass jidderengem bewosst, wou eis wäert an de kommende Wochen a Méint intensiv beschäftegen, nieft den Inegalitéiten an dem Logement, well, well dat eben, well dat elo uläit a well et wichteg ass, dass mer den Zuch do net verpassen an dass mer do och gelauschtert ginn an där Fro. Dat war et lo bësse fir mäin Deel. Ech hunn de Moien nach e kuerzen Aperçu gemeet, dass iwwert d'Diskussiounen, déi am Moment am Kader vum CPTE, de Comité permanent du travail et de l'emploi, lafen. Dir wësst, dass do zwou Sitzunge stattfonnt hunn. Et wäerte weider Sitzunge stattfannen. Dir wësst och, dass mer ënner Sozialpartner ausgemeet hunn, mir ginn net mat Tëscheresultater an Diskussiounen eraus un d'Ëffentlechkeet. Also et ass och elo souwisou nach kee Moment do, wou mer géife soen, hei do si mer duerch. Mee mir halen Iech do natierlech um Lafenden, soubal et eppes gëtt. Fir eis ass op jidde Fall mol positiv ze gesinn, dass d'Sitzunge stattfannen. A vun eiser Säit aus kann ech just soen, Mir ginn dohin a mir verhandelen a mir hoffen, dass et dann seng Früchte dréit an dass mer do zu positive Resultater um Punkto Aarbechtsrecht an Ännerung vun der Aarbechtswelt kommen. Méi ass do elo am Moment net. Et geet weider an esoubal, esoubal mer do méi mat de Sujeten, Dir kennt souwisou eis Sujeten, mir maachen déi jo och concertéiert mat deenen anere Gewerkschaften, wéi Der wësst, hu mer eng Plattform 4.0, wou mer eis reegelméisseg gesinn, also relativ heefeg, an wou mer alles diskutéieren. Dir kennt eis Haaptdoleancen oder eis Haaptpunkten. Dat ass wichteg am Kader nei Aarbechtswelt, digitaliséiert Aarbechtswelt, nei Aarbechts. Verhältnisser an esou weider Dat sinn déi Punkten, déi wichteg sinn. Dir kennt, Dir waart op der Manif an Dir kennt do eis Haaptrevendicatiounen zu deem Punkt. Voilà. Dat drëtt wichtegt Thema, awer ech wëll keng Chronologie drop setzen, well se sinn alleguerte wichteg, dat mat presentéierte Frédéric elo, dat ass natierlech de Klimaschutz. Mir haten de Moien am Fong, mä mir haten een Thema, Klimaschutz do effektiv, mä eent vun deene méi längeren Themen de Moien um nationale Virstand. Ech probéieren, mech awer esou kuerz wéi méiglech ze halen. Et ass engersäits ëm den europäesche Green New Deal gaang. Iwwer dee wäert ech mech elo net weider ausloossen, mä vläicht just soen, dass mer insgesamt fannen, dass deen awer par rapport vun Estimatiounen, déi ee vu verschiddenen Institutiounen huet, wéi der OCDE, awer relativ bescheide bleift a sech och do d'Fro stellt, iergend vun der Matbestëmmung vum Europäesche Gewerkschaftsbond, och elo an der Hisiicht vun deene ganze Pläng vun Just Transition, déi domadder, vun enger gerechter Transitioun, déi jo am Fong op d'Gewerkschaftsfuerderungen äntwerte solle kommen, An do stellt sech eben och d'Fro, wéi wäit mer dann reell agebonne sinn, wéi wäit dat de Salariéen an de Betriber net. Dat anert Thema, an dat war eigentlech d'Haaptthema, war dann dat neit Klimagesetz vun der Regierung, beziehungsweis den nationalen Energie a Klimaplang, wou mer bis elo am Fong just en Iwwerbléck hunn. Do mengen ech, war d'Feststellung, dass mir eent mat den dräi grondsätzlechen Objektiver vun deem Plang, wéi e bis elo virläit, d'accord sinn, also d'Emissiounsreduktiounen, d'erneierbar Energien erhéijen an d'Energieeffizienzziler bis 2030. D'Fro ass awer éischter de Wee, fir dohinner ze kommen, an dat anert, wéi dee ganze Prozess soll oflafen. An och do stellt sech dann nämlech am Fong, wéi um europäeschen Niveau d'Fro, wéi wäit mir do implizéiert wäerte ginn. Dat heescht, scho bei der Consultatioun, déi elo soll stattfannen, mir hunn do absolut keng Informatiounen, wat do virgesinn ass. Mir haten eigentlech gesot kritt, mir hätten nach ee, mir géifen nach ee Rendez-vous kréie viru Chrëschtdag. Dat huet net stattfonnt. Mee doriwwer eraus, elo nieft der Diskussioun bis zur Finaliséierung vum Plang, stellt sech och fir d'Zukunft, et gëtt do eng Plattform fir déi Klima-Aktioun un d'energeetesche Transitioun ugekënnegt, dat schéngt e bëssen eppes Ähnleches ze sinn, wéi virun enger Partie Joren, dat war nach d'CSV-LSAP-Regierung, do gouf et e Klimapartenariat. An och do stellt sech eegen, do stelle sech vill Froen, Wat ass d'Zesummesetzung vun deem Gremium? Si mir do vertrueden? Dann fuerdere mer iergendw Wat si seng Kompetenzen? Wat si seng Missiounen? Wéi oft gesäit en sech a sou virun? A een Thema natierlech an där ganzer, an deem ganze Kontext zum Klimaplang war dann och d'Erhéijung elo schonn vun den Accisen, déi scho elo an de nächste Méint soll virgeholl ginn. Do hu mir och schonn e Pressecommuniqué erausginn, nach am leschte Joer. Wou mer och sozial Kompensatioune froen an dann och virun allem d'Thema vun der CO2-Steier, déi dann ab 2021 op Bensin, Diesel, Masutt an Äerdgas soll kommen, wou sech och fir eis eng Partie Froe stellen. Et stellt sech mol déi éischt Fro, ass scho mol, wat déi wierklech zu enger Reduktioun vun CO2-Emissioune féieren. Oder ass et am Fong just eng zousätzlech Steier? Am Fong soen d'ONG jo, datt elo, wat virgeschloe gëtt, net géif duergoen, fir wierklech dissuasiv ze wierken, datt d'Leit géifen ëmklammen. Ech kommen nach op Urbana Sujeten an deem Point méi zeréck. Mee et ass also d'Fro, Ass se ze niddreg, ass se ze héich? Fir eis ass natierlech d'Fro, Ass se sozial gerecht? Do géife mer emol. A priori soen natierlech net, well et ass eng indirekt Steuer. Dat heescht, se viséiert den Endkonsument, se viséiert villäicht mol net esou déi haaptsächlech, jo, soe mer, déi ganz fossil Energieproduktioun, och d'Industrieproduktioun, déi souwisou ausgeholl ass, well déi falen an den europäeschen Emissiounshandel. Déi sinn eigentlech net haaptsächlech concernéiert. Et viséiert direkt den individuelle Konsument. Bon, dann hu mer natierlech viséiert et och, wann een, wann een de Bilan kuckt vun den Emissiounen hei am Land, den Transitverkéier vun de Camionen, jo effektiv ee ganz héijen Taux ass vum gesamten Opbrauch vun CO2-Emissiounen. Alleng am Transport sinn dat scho 60 Prozent. Donieft, dass dat och dozou bäidréit, dass mer alldeeglech Stauen op eisen Autobunnen hunn. Also am Fong hätte mer do guer näischt dogéint, wann een do e bësse kënnt erofgoen an d'Stroossen decongestionnéieren. Mee do freet ee sech dann, firwat geet een dann net a Richtung vun enger spezifescher Tax um Diesel vun de Camionen oder e Modell Maut, dat kann een diskutéieren. An insgesamt par rapport zur Emissioun, dat hu mer och scho gesot, do ass d'Regierung ni frou, wa mer dat soen. Mee mir sinn do, mir gesinn et e bësse problematesch am Fong, wéi dee ganze Prozess oflaf, dass mer ëmmer, An nationale Statistike sinn, an domadder iergend schonn enger nationaler Konkurrenz, déi letzten Endes awer am Kampf fir de Klimawandel elo net onbedéngt esou produktiv ass, wann s de just op eisem nationalen Territoire giffs d'Emissioune reduzéieren, da sti mir zwar besser an eiser Bilanz do, wann awer genau esou vill Getankt gëtt just op der anerer Säit vun der Grenz, dann hu mer iergendsch fir d'Klima näischt gewonn. Just eng Parenthese, Dat selwecht gëllt iergendsch fir d'Elektromobilitéit, déi jo elo staark soll gefërdert ginn. Och do stellt sech iergendsch d'Fro, well deen ass jo net klimaneutral. Do stinn duerchaus, wann een de ganze Produktiounszyklus kuckt, vun der Entstehung bis zur Verschrottung, entstinn duerchaus Emissiounen an dovun hänkt et souwisou dovun erof, mat wéi engem Stroum se dann iwwerhaat gefiddert ginn. Wann Dir de Stroum aus Kuelekraaftwierker kënnt, hu mer do och näischt gewonn. Mee do stellt sech awer fir, dat ass natierlech fir déi national Statistik ass et positiv, op den Energie, op d'Elektromobilitéit ëmzesteigen, well déi ganz Emissiounen, déi bei der Produktioun entstinn, ginn net zu Lëtzebuerg ugerechent. Déi ginn an deene Länner ugerechent, wou déi Autoe produzéiert ginn. Bon, an allgemeng zur CO2-Steuer, mengen ech, ass eis Positioun, Mir ginn eigentlech dovunner aus, dass déi kënnt d'nächst Joer, d'Héicht, dat gesi mer dann. Mee fir eis muss en eigentlech net réischt duerno, wéi d'Regierung eigentlech ukënnegt, woubäi mer nach net wëssen, wat dat soll sinn, mee et mussen eigentlech scho vu viran sozial Kompensatioune virgesi ginn. A mir hunn jo do och eng konkret Propose am Dezember gemaach, dat ass de Steierkredit Mobilitéit. deen eegentlchen aktuellen Abattement op de Frais de déplacement soll ersetzen. Also mir begréissen natierlech, dass d'Regierung elo vun hirem Virhaben ofkomm ass, fir do nach weider Verschlechterunge virzegesi bei deene Frais de déplacement. Mee trotzdem fanne mer, dass e Steierkredit op der Mobilitéit eegentlech méi sozial gerecht wier, well dee kënnte jo da progressiv staffelen, ähnlech wéi et schonn de Fall ass fir de Crédit d'impôt Pour les salariés, dorënner déi vun de Monoparentaux'e, gëllt jo nach, well deen aktuellen Abattement profitéiert letztendlech awer iwwerproportional deenen, déi souwisou méi verdéngen an och méi Steiere bezuelen dowéinst. Et stellt sech an deem Kontext och d'Fro vun enger Adaptatioun un d'Präisentwécklung, well deen Abattement gouf scho Zënter 1991 nëmme ugepasst, also et wier am Fong vill Rattrapage. An dann och dee vum Seuil maximum vum Trajet, deen ugerechent gëtt, deen ass jo am Moment, geet dat vum véierte Kilometer bis den drëssesten op 26 Unitéiten. Mir wëssen awer, datt déi wierklech Fahrdistanzen, notamment bei de Frontalier, méi héich si wéi 30 Kilometer a fuerderen do iergendwéi eng Erhéijung vun deem Seuil. Insgesamt awer an där ganzer Transportproblematik gëtt et fir eis keng Alternativ fir bäi eng Ënnerstëtzung a massiv Investitiounen an den ëffentlechen Transport. Mir hu jo am, well et war schonn am Dezember 2018, ech mengen mir ware souguer déi eenzeg Gewerkschaft déi dat sou oppe gemaach hunn, mir jo de gratis ëffentlechen Transport begréisst. Als souwuel eng sozial Mesure, well et also gewonne hu Kaf kaaft, kann awer och dozou bäidroen, eben den Trafic ze verréngeren an och de Klimaziler méi no ze kommen. Mir mengen awer, dass déi Objektifer net kënnen erreecht ginn, ouni aner Verbesserunge bei der Attraktivitéit vum öffentlechen Transport, well fir vill Leit ass et no wéi vir onméiglech, tatsächlech deen Ëmstig ze maachen, well well d'Fahrzäite sou vill méi laang sinn, mam ëffentlechen Transport, well wou se, well vun wou se wunnen, et keng direkt Verbindung ginn, oder well och zu deenen Zäiten, wou se schaffen, notamment bei Nuetsschicht oder Fräischichte, guer keng Bussen oder Zich fueren. Also insgesamt brauch et also souwuel eng Erhéijung vun der Quantitéit, an dat heescht och vum, vun der Netzdicht, wéi vun der Qualitéit, oder Sou inklusiv Pünktlechkeet, Vitess, Komfort, Sécherheet och. A leider stelle mer do awer fest, dat hu mer och de Moien diskutéiert, dass et e puer Zeeche ginn, déi éischter op Verschlechterungen nach hiweisen. Da mer, wa mer kucken am Kontext vun der RGTR-Reform, wou zwar insgesamt méi Owesbusse sollen agefuer an méi Kilometere gefuer ginn, mee d'Gesamt, bäh. D'Unzuel vun de Strecken eegentlech vun 234 op 157 soll reduzéiert ginn. A bei ech hunn haut jo och e Bréif gesi vun e puer LSAP-Politiker, déi grad och mengen, dass dass e Problem, dass den Norden an den Osten, an ech géif souguer soen, doriwwer eraus iwwerhaapt déi méi ländlech Regioune e bëssen ofgehaang ginn an deem neie Projet, well déi ëmmer manner Direktverbindungen hunn. A puermol waert en ëmsteigen. Dat ass sécherlech kee Bäigewënn Um Niveau vun der Attraktivitéit, ma et gëtt och Problemer um Niveau vun den Zich, hu mer einfach feststellen, dass ëmmer méi Garë reng Geeschtergare ginn, Geisterbahnhöfe, wou guer kee Personal méi op der Plaz ass, wou et keng Guicheten méi ginn. Mir fannen och, dass et eng falsch Décisioun war, Nëmmen nach international Ticketen zu Esch Belval an an der Stad ze verkafen. Bon, da fuerdere mer och Verbesserunge bei de grenziwwerschreidenden Transporter, iergendwou an déi dräi Richtungen, an d'Extensioun vum ëffentlechen Transport bis op déi éischt Garen iwwert d'Grenz eraus. Dat fir eeben, dass och d'Frontaliere vun deene Mesurë kënne profitéieren. Dann nach ganz bal, d'Nora hat scho gesot, dass mer och jo Subventiounen fuerderen am Niveau vun, oder Virschléi hunn am Niveau vum Assainissement vum Logement. Ech ginn also dorobber net méi an. Ech hunn also da just ofschléissend eng Annonce, dass mer de véierte Februar um hallwer siwen owes am Casino zu Bouneweg wäert déi zweet Assemblée climatique citoyenne stattfannen. Déi gëtt eegentlech zesummen organiséiert vun de Gewerkschaften OGBL, Landesverband an LCGB vun den ONGen, déi a Votum Klima zesummegeschloss sinn, an nach enger Partie aner ONGe plus Youth for Climate. An d'Thema vun der Assemblée climatique verte si sozial Gerechtegkeet a Klima. Dat heescht voll, wat mer elo grad erzielt hunn. Also eng ganz Rei, an et ass och schonn ugeschwat ginn, Aktiounë sinn dëst Joer geplangt a punkto Egalitéit zwëschent Fraen a Männer. Egalitéit u sech ass ëmmer en Top-Thema fir den OGBL, dorënner och d'Geschlechtergläichheet. An ech mengen, et ass schonn d'Etüd vun der Oxfam zitéiert ginn, an et ass och einfach e Fakt, dass d'Fraen oft déi éischt sinn an och verstärkt vun deene ganze Problemer vun Inegalitéit betraff sinn. Dofir huet den OGBL och scho säit Joren eigentlech eng Fraenofdeelung. Dat ass also näischt Neies, dat ass eppes, wat ëmmer eng wichteg Roll an eiser Gewerkschaft gespillt huet a mir hunn do och eng ganz aktiv an dynamesch Equipe. An déi huet och eng ganz Rei Pläng fir déi nächst Wochen a Méint. Mir hunn déi awer net eleng. Mir sinn do aktiv an der Plattform GIFF, wat am Fong eng breet Plattform ass vun iwwer 20 Organisatiounen, a wou mir eis OGBL och. déi ënnerstëtzen, net nëmme moralesch, mee och aktiv, andeem mer wierklech dran engagéiert sinn a matschaffen. An do ass och dee ganze Kärberäich, deen dës Kéier am Vierdergrond steet, dat heescht all déi Aktivitéiten, wou Frae Pflegen, hëllefen, assistéieren, serviabel sinn an esou weider souwuel am Privaten, do si mer da bei der Haushaltsaarbecht, awer och bei der Kannerbetreiung, bei de Soinen fir aner Persounen aus der Famill, wat awer Aarbechte sinn, déi nach ëmmer verstärkt vun de Frae gemaach ginn, onbezuelten Aktivitéiten an awer och am Beruflechen, wou mer dann och déi déi Beruffssparten am Fong hunn, sief et den Nettoyage, sief et alles wat de Soins-Beräich ass, wou verstärkt Frae schaffen, an déi sollen dann och thematiséiert ginn. Do ginn et der elo zwee grouss Evenementer, wou een am Fong déi nächst Zäit huet. Dat ass éischtens emol den Equal Care Day, wou dann den OGBL zesumme mat der Plattform GIF dat am Fong organiséiert. Dat ass den 28 Februar an der Chambre des Salariés. An do geet et dann am Fong verstärkt ëm de Secteur Nettoyage, dat heescht ëm dee ganze Secteur, de Botzsecteur, wou mer wëssen, dass et ganz schwierig Aarbechtskonditioune ginn, souwuel vun den Aarbechtszäiten, wéi awer och vun de Léin, wou déi Leit, déi do schaffen an déi bei wäit iwwer 90 Prozent Frae sinn, net déi Léin hunn, déi se verdéngen a brauchen. An dofir gëtt deen dann och bewosst, dee Secteur, an de Vierdergrond gestallt. An dat geschitt op eng och, mengen ech, ganz flott an dynamesch Aart a Weis, an zwar souwuel iwwer Chifferen a Fakten, déi presentéiert solle ginn, do ass och eng Studie an Optrag ginn, fir do an deem Secteur kloer Chifferen ze kréien, wéi do d'Konditiounen sinn a wéi do d'Realitéite sinn. Gläichzäiteg ass awer och e Film a Preparatioun, wou et dann ëm wou dann e Reportage gemaach gëtt iwwer wierklech d'Konditiounen, wéi déi Salariéen an deem Secteur dat erliewen a wat si alles am Alldag matmaachen a wat am Fong vun der breeder Ëffentlechkeet guer net gesi gëtt. An dofir soll de Film och heesche Les Invisibles, well mir schwätzen hei vu Fraen, déi eng Aarbecht verriichten, déi am Fong oft net gesi gëtt. déi awer indispensabel ass, dat eis sinn Aarbechten, déi ginn an all Betrib, egal wéi e Secteur, mee se gëtt meeschtens wéineg bis net consideréiert an et ass awer d'Basis, fir dass all déi aner Saachen iwwerhaapt vun Aktivitéiten emol kënnen stattfannen. De zweeten Event, dat ass dann natierlech den internationale Fraendag. Dee maache mer all Joers. Do si mer och als OGBL all Joers mat der GIF dru bedeelegt gewiescht. Do ass awer dës Kéier eng nei Formule. Dir hutt et, mengen ech, och schonn all matkrut, och iwwer déi sozial Medien. Dat ass dës Kéier net méi einfach e Fest. Et bleift zwar derbäi, dass eng Maniff gemaach gëtt, wou soll mobiliséiert ginn an dass owes och eng grouss feministesche Party stattfënnt, mee dat Ganzt leeft am Kader Grève des femmes, Fraestreik. Dat ass am Fong eng Initiativ, déi kënnt aus der Schwäiz. D'Kolleeginnen aus der Schwäiz waren do och bei der Plattform Juif, fir hinne e bëssen ze erklären, wat si do alles op d'Been gestallt hunn. Dat Ganzt muss natierlech e bëssen un de Lëtzebuerger Kader adaptéiert ginn an do wäerten dann och ganz vill Aktioune stattfannen. Et ass am Fong en duebele Streik. Et ass e reale Streik, wat elo dat Privat ugeet. Dat heescht, deen Dag solle wierklech d'Fraen keng Hausaarbecht maachen, keng Kannerbetreiung maachen an all déi Aktivitéite si loossen. A mir maachen dann do och en Appell un d'solidaresch Männer, fir dat dann alles deen Dag selwer ze schëlleren an ze iwwerhuelen. A gläichzäiteg soll awer och an de Betriber Aktioune stattfannen. Dat sinn dann natierlech éischter symbolesch Aktiounen, déi verschidde Forme kënnen unhuelen. Mir sinn och do amgaang eng Aart Guide auszeschaffen, fir an de Betriber Ideeën ze ginn, wat een dann do ka maachen, fir datt ee soll visibel sinn a fir do de Fraen an de Betriber och Visibilitéit a Gehéier ze verschafe mat hire Revendicatiounen. an trotzdem awer och elo d'Leit net ze exposéieren a se am Dong, also am legale Kader oflafen ze loossen. Ech wëll elo net ze vill Detailer soen, well ech wëll och net virgräifen op eng Pressekonferenz, déi sécher nach wäert stattfanne vun der Plattform GIF, och wann den Datum elo nach net fest steet. Dofir wëll ech elo net hei alles ofgrasen, mee ech mengen, et ass awer wichteg, dass mer dat haut och, diskutéiert hunn an eisem nationale Virstand an do och offiziell eis Ënnerstëtzung aus OGBL ausgeschwat hunn an datt mer dat dann och wäerten aktiv begleeden.
Jo, ech mengen, de Moien ass am nationale Virstand Wéi ëmmer, dann huet Esch Betriber gemeet ginn, wou mer awer elo da, wéi d'Nora gesot huet, hat mer eng Hellewull vu Secteuren a Betriber, wou diskutéiert gouf, wou och Presentatioune goufe vu verschiddenen Elementer, sief et Kollektivverträg, déi elo kënnen ënnerschriwwe ginn oder aner Situatiounen. An dat sinn elo dräi Dossieren, déi elo méi an der Aktualitéit sinn. Dat ass, giff mer emol ufänke mam Dossier Cactus, net méi spéit wéi gëschter, huet jo déi lescht Verhandlungsronn stattfonnt. Ech wäert elo net op de ganze Konflikt elo zeréckgoen. Et muss een awer wëssen, dass de Konflikt elo seit iwwer 12 Méint undauert. Mëtt Dezember haten, op den Uruff vum OGBL, ass eng gréisser Protest. Organisatioun gemeet ginn, wou op dräi verschidde Cactusen da manifestéiert gouf. An dorops hin, an do muss ech och drun erënneren, dass den Dossier och schonn op der Conciliatioun war, dat hat mer och schonn hei op der Pressekonferenz, Dir hat mech doriwwer informéiert, op der Conciliatioun gouf jo decidéiert, dass den Dossier, dass d'Sozialpartner sech sollten zeréck op den Dësch sëtzen, fir dann driwwer ze diskutéieren, wéi et soll weidergoen. De Betrib huet och op Drock vun all deene Protestpiqueten, vun deenen Informatiounsversammlungen an de Betriber, vun de soziale Medien, all déi Informatiounen, déi stattfonnt hunn, huet de Betrib eng Propositioun gemeet. Eis Verhandlungskommissioun huet gëschter déi Propositioun dann eng Kéier erkläert kritt. um Niveau vun der Verhandlung, muss een awer soen, dass déi Propositioun e Schratt no vir ass. Jo, déi Propositioun huet emol endlech en Deel unerkannt, wat d'Geförderung oder wat d'Revendicatioun vum OGBL ass, dat ass eng Verschnellerung vun den Échelonen. Dat heescht, bis elo huet d'Leit all dräi Joer eppes bäikritt an d'Gewerkschaften hu gezuel, dat ass zwee Joer. Do ass dat en Deel. ass dozou komm, mee et ginn awer elo nei Fuerderunge vum Patronat, déi awer en Accord onméiglech maachen. Dat heescht, eis Verhandlungskommissioun huet gëschter nach keen Accord fonnt. Mir wäerten net méi spéit wéi elo, mir wäerten d'nächst Woch wäert eis Tarifkommissioun zesummekommen, fir elo par rapport zu där ganzer Situatioun eng Decisioun ze huelen a ze kucken, wéi et do weidergeet. Pour information, déi nächst Sitzung ass de, virun der Conciliatioun, ass dee Moment de 27 Februar virgesinn. En zweeten Dossier, deen eis beschäftegt huet de Moien, dat ass den TICE, der Syndicat des Tramways Intercommunaux du Canton de Esch. Dat ass e Betrib, wou Der sécher zimlech alleguerte kennt, wann Der hei am Süde wunnt. 350 Beamten, wou et elo e Konflikt gëtt par rapport zu den Aarbechtskonditiounen an Remuneratiounskonditioune vun de Leit. Et muss ee wëssen, datt dee Betrib am Moment 12 Leit astellt, déi si Tankeren. Dat sinn déi Leit, déi no iwwer d'Nuet d'Busser tanken. An déi Leit sinn ënnert dem Statut vum Salarié. ënnert dem normalen Aarbechtsrecht. Dat heescht, déi Leit falen net ënnert hire Beamtestatut, wat mat sech bréngt, dass dee Moment immens Lounaboussen an Aarbechtskonditiounen-Aboussen stattfannen, wat fir eis, selbstverständlech mat de Kollegen och, da ass jo déi Zesummenaarbecht mam Landesverband, inakzeptabel ass. Mer si scho seit Méint a Joren amgaangen, Diskussiounen ze féieren par rapport zu där Situatioun do, an et ass nach ëmmer keen Accord. An deem Kontext do gëtt et och gréisser Diskussiounen fir d'Buschaufferen. Et muss ee wëssen, datt duerch de Personalmanktem vun de Buschaufferen immens Problemer gëtt bei de Leit. De Stress hëlt zou, d'Aarbechtsintensität hëlt zou an dat bréngt dozou, datt déi Leit dann ganz schwiereg Aarbechtskonditiounen ausgeliwwert sinn, an datt mä awer do, mä brengen net fäerdeg do iergendwou en Accord ze fanne mat der Direktioun fir déi Saachen ze verbesseren. Par rapport zu der ganzer Situatioun ass elo d'Belegschaft esou wäit, an d'Gewerkschaft och, datt mer decidéiert hunn de 4 Februar um 9 Auer moies e Protestpicket ze organiséieren. Dee wäert dann och stattfannen, an mä do wäert Der dann héchstwahrscheinlech nach déi néideg Informatiounen an den nächsten Deeg kréien. Last but not least, an entschëllegt meng Stëmm, ech sinn e bëssen erkaalt, Dat ass d'International School, en Dossier, dee lo op der Conciliatioun ass. Den Dossier, dat ass e Kollektivvertrag, wou lo, muss ee wëssen, do schaffen 300 Leit. Vun deenen 300 Leit sinn 260 Salariéen ënnert dem Kollektivvertrag. D'Verhandlunge sinn immens schlecht. vu sech gaangen déi lescht Méint. D'Patronat fuerdert eng Verschlechterung vun de Aarbechtskonditiounen oder vun de Remuneratiounskonditiounen vun de Leit, déi elo agestallt ginn an den nächste Wochen a Méint a Joeren, wat fir eis inakzeptabel ass. An och datt, an dat beweist och eng grouss Solidaritéit, d'Leit ënnert sech, déi Leit, déi elo schonn do sinn, déi akzeptéieren dat doten net. An déi ganz Diskussioun gouf da elo esou wäit gefouert, datt um Datum vum am Dezember 2019 eng lescht Sitzung stattfonnt huet, wou dann d'Verhandlungskommissioun, vun de Gewerkschafte gesot huet, dass déi Propositioun inakzeptabel ass. Eis Leit sinn doropshi gefrot ginn, wat se dovunner halen, a 85 Prozent vun de Leit hunn d'Propositioun vum Patronat refuséiert. Doropshin ass d'Patronat op d'Conciliatioun gaangen, wat och emol eng Kéier interessant ass, dass den Employeur op d'Conciliatioun geet, wat awer näischt un der Situatioun ännert. An d'Reaktioun vun de Leit ass déi, dass direkt mat gewerkschaftlechen Aktioune gestart ginn ass. Dat si lo keng gréisser Aktiounen, mee dat si lo symbolesch Aktiounen, Walk-in, Walk-outen, wou d'Leit sech virum Betrib treffen, fir hir Solidaritéit mat anere Leit an hir Determinatioun ze beweisen. D'nächst Woch wäert och e eng aner Aktioun stattfannen, wou Dir och wäert invitéiert ginn, wou mer eng Point presse dee Moment fir dat Ganze, fir déi ganz Situatioun ze erklären. Mir hunn nach keen Datum um Niveau vun der Conciliatioun. An souwäit, souwäit, soubal elo dat Ganzt stattfonnt huet, da wäert Der dann och informéiert gi par rapport zu der ganzer Situatioun. Voilà, fir mech war dat elo schonn alles. Merci Jean-Luc. An da kënne mer schonn ofschléissen. Nach zwou lescht Informatiounen, wou mer haut um nationale Virstand driwwer geschwat hunn. Dat eent ass, an dat stoung och an der Invitatioun, mir hu Wahlen erëm. Dass ëmmer ronn e Joer no de Sozialwahlen hu mer eis Sozialwahlen am ëffentlechen Déngscht vun der Chambre des Fonctionnaires et Employés publics. Déi Wahle fanne statt zwëschent dem 20 Mäerz an dem 31 Mäerz. A mir stellen och do Kandidaten als OGBL an zesumme mam Landesverband an den eenzele Gruppen. An et ass am Fong mengen ech fir d'éischte Kéier, datt mer bal an all Grupp wäerte kandidéiere vun där Chamberswal, ausser an deem Vun de Paschtéier. Nee, do hu mer keng Kandidaten. Mee wann alles gutt geet, wäerte mer dann an all deene Gruppe kandidéieren an elo eise Wahlkampf starten. An da wënsche mer eise Kandidate bonne Chance an déi sinn de Moie vum nationale Virstand validéiert ginn. An déi lescht Informatioun ass, dann hu mer nach e weideren Accord de coopération fäerdeg bruet, dee mer wäerte geschwënn ënnerschreiwen de 25 Februar. Dat ass en Accord, mat dem Personal, d'Educateuren an d'Educateur-graduéen aus deem, wat een Centre de compétences an de Schoulen nennt, dat ass déi fréier EDIFF, déi si lo zesumme mam OGBL komm a mir maachen da mat deenen e Kooperatiounsvertrag a si frou, mat deene kënnen weider, also gutt zesummen ze schaffen. Dat ass nach eng Informatioun. Voilà. Wéi Der gesitt, hu mer vill Aarbecht. D'Aarbecht geet eis net aus, mir hu vill vir, mir hu vill Sujeten a mir soen Iech Merci fir d'Gedold. Et hu mer jo awer elo ronn eng Stonn fäerdegbruet. Et ass einfach ëmmer eng Stonn, et wäert ëmmer eng Stonn sinn. A villmools Merci fir d'Gedold a fir d'Nolauschteren a mir sinn do elo fir Är Froen. Ech stinn zur Verfügung.